ویلی سویل بیٹھک دے وچ تہاڈا دوست تہاڈا ہوسٹ غضنفر عباس حاضر ہے۔ جیویں تہاکوں پتہ ہے پیش کریندے پئے ہیں سئیں رفعت عباس دا ناول نیلیاں سلاں پچھوں اج اوندی ݙاہویں دری گھن کے میں حاضر ہاں بغیر کہیں تمہید دے شروع کریندے پئے ہیں ݙاہویں دری میاں کیسر گرو او میاں قیصر گرو دے ݙسیے ہوئے پتے تے اوندے کوچے تئیں پڄ ڳئے۔ اندرون ملتان دے چاہ خانے وچ میاں قیصر گرو انہاں نال ٻہوں سارا الوائی ہئی تے اپݨے گھر آوݨ دا آکھیا ہا۔ اے ڄیٹھ دے ݙینہ ہن تے ملتان شہر وچ کہیں دے گھر ونڄݨ دا چنڳاں ویلھا ٻݙدی دیگر ہئی۔ اے کوچہ حسین اگاہی توں دلی دروازے دو ویندی سڑکی تے ہک محلے دے ڳلی پڑ ڳلی بھل بھلاندریں دے چھیکڑ وچ پوندا ہا۔ ایں کوچے وچ پندرھاں ویہہ گھر ہن تے اڳوں ہک کندھ ہئی جیندے وچ ہک ٻوہا کہیں ٻئے کوچے وچ پیا کھلدا ہا۔ اونکوں دھیان پیا جو اے کوچہ وی ملتان دے نال نال ہر ویلے ایں کرے اتے بھوندا تے اپنے کجھ مکاناں، ݙوترے ہٹیاں تے نماں سیتیں سجھ دے چودھاروں پیا ولدا ہے۔ ایں ویلے دی نماں اپنی ہوند موجب جہان دیاں ٻہوں ساریاں رمزاں کھلیندیاں تے حیاتی دی تکھائی وچ ہک پھرام پیا ݙیندا ہن۔ ہک نم تلے مٹھائی دی ہک نکڑی جھئیں دکان اڳوں ہک ٻڈھڑا حلوائی ہک کڑھا وچوں تازہ جلیبیاں پیا کڈھیندا ہا۔ انہاں حلوائی توں گرو کیتے جلیبیاں تے امرسے گھدے۔ مظفر بخاری در کھڑکایا تاں اندروں میاں قیصر گرو آپ ٻاہر نکتی۔ میاں قیصر گرو دا گھر کہیں پراݨے قصے وچوں نواں نواں پیا لڳدا ہے۔ ہک ݙینہہ نکا جھیاں ویڑھا ہک برانڈے تئیں پڄدا ہا جئیں وچ ہک ہک ٻوہے تے ہک ہک تاکڑی والے ݙو کمرے ہن تے ہک ننڈھڑا کمرہ ایں برانڈے دی سڄی کچھ وچ ہا۔ ایں ویڑھے دی نکڑ وچ ہک غسل خانے نال رلاواں پیشاب خانہ بݨیا ہویا ہا۔ ویڑھے وچوں ہک پکیاں سلھاں دی پوڑی چھت تئیں پئی ویندی ہئی، جتھاں ہک ٻیا کمرہ تے غسل خانہ ہا۔ ویڑھے وچ لوݨک دے پھلاں والے ݙو چار گملے لاتھے ہن۔ برانڈے وچ پنج چھی خواجہ سراغ کھٹوں اتے ٻیٹھے ہن۔ جیڑھے انہاں کوں ڈیجھاں سہتی اٹھی کھڑے تھئے۔ انہاں وچوں ترائے چار جی سلام کریندے ہوئے اپنے کمریاں وچ ٹر گئے تے ڈو خواجہ سرا برانڈے دے کھبے پاسے گرو دے بوہے تئیں انہاں دے کٹھے آئے۔ ایں گھڑی گرو دا کمرہ اندرون ملتان دی پوری ہوند وچوں نشابر تے اپݨے تھولے جہیں فرنیچر تے کندھاں اتے کہیں پراݨے کیلنڈر دیاں فوٹواں نال پورے جہان نال ڳنڈھیل ہا۔ ٻاہروں شہر دیاں ڳلیاں تے سڑکاں تئیں ہک دنیا پئی واندی ہئی تے اندر ایں کمرے وچ ایں دنیا دے ترائے ڄݨے موجود ہن۔ ایں ویلے دنیا وچ کتھائیں ݙینہہ تے کتھائیں رات ہئی تے ایں کمرے دے اندروں ٻاہروں وی دیگری پئی ٻݙدی ہئی۔ اکھیجے ایں کمرے کوں جتلا وی کوئی پروبھرا تے وسارو کر گھنے پر ایں جھٹ اے دنیا دے اصلوں نیڑ وچوں ہک پراݨی ٹیوب لائٹ نال بکھݨ پئے ڳیا ہا۔ ایں کمرے وچ لکڑ دی ہک ننڈھڑی پیٹی تے ترے چار ٹین دے ٹرنک لاتھے ہن جنہاں تے شیٹ دا چھو ہا۔ ہک شیشاں والی لکڑ دی الماری وچ تھاں ہن جنہاں وچ چاہ دے سیٹ تے پاݨی دے رنگلے گلاس ٻہوں ساریاں اݨ ݙٹھیاں شئیں دے نال پئے رلدے ہن۔ ہک کلہرے پلنگ تے ݙو سرہاݨیاں نال ہک گلابی چادر وچھی پئی ہئی۔ گرو انہاں کوں ہک نسواری رنگ دے صوفے تے ٻلھایا تے آپ سامھوں ہک کرسی تے تھی ٻیٹھی۔ ہک خواجہ سرا اندروں وڑیا تے صوفے اڳوں شیشے دی میز تے پاݨی دا جڳ تے ݙو گلاس رکھ ڳیا۔ میاں قیصر گرو دے کمرے وچ ٻہوں ساریاں ڳالھیں دے نال نال ہیر دے قتل تے نیلیاں روغنی سلھاں دا قصہ ٹریا۔ میاں قیصر گرو ٻولی، اساں نیلیاں روغنی ماڑیاں توں ݙردے ہیں تے کݙاہیں انہاں دے کولوں تھی کے نئیں لنگھدے۔ وت مسک کے آپ ہی الوائی۔ اے بئی گالھ ہے جو کوئی ساکوں نیلیاں درگاہیں تے مسیتاں دے کولوں ہی نہ لنگھن ڈیوے۔ مظفر بخاری آکھیا جے کوئی تہاکوں اتھاں آدو ڈیوے تاں ول وی نئیں۔ اے ساڈے کیتے گھابر دی جاہ ہے۔ ساکوں اتھاں موت دا باکھا پوندے جݙݨ جو اساں جیوݨ دی ودھائی کیتے ڄمدے ہیں۔ او بھانویں آپ وی نیلیاں سلھاں دے جھاکے وچوں لنگھیا ہا پر ایں گھڑی پوری دھرتا نال گرو دیاں ڳالھیں پیا سݨدا ہا۔ اساں کہیں گورستان نالوں نئیں گزردے تے نہ ہی نیڑے گھر گھندے ہیں۔ اساں کہیں قضیے والی گلی وچوں وی نئیں لنگھدے۔ ساڈے کول بس حیاتی دا شگن ہے۔ انہاں ڈوہیں اوکوں بولن ڈتا۔ اساں شہر دے بوہے تے کندھاں دی نظر لہیندے تے ویل ہکیندے ہیں۔ اساں تاڑی مار ال ویائی ماء تے اوندے سڄے ڄمے ٻال دے سر توں اوکھ ٹلیندے تے بلائیں درکیندے ہیں۔ اساں خیر دا تریمت تے اوندے ٻال کوں دھموݨ توں اڳاں ٹریندے ہیں۔ ایہو تاڑی مارݨ ہی ساݙے کول سب توں وݙا سمݨ ہے۔ شام گھاٹی تھی ڳئی ہئی تے کوٹھے وچ چھت والا پکھا چلدا پیا ہا۔ اساں تلواریں تے گھوڑ سواریں توں ݙردے ہیں۔ ایں پاروں نئیں جو تلوار سب توں پہلے ساݙے سر تئیں پڄدی تے گھوڑا ساݙے جسے کوں لتڑیندا ہے بھل ایں پاروں جو تلوار تے گھوڑ سوار شاہر دی موت ہن۔ معذرت سئیں۔ گرو وت بھولی پر اساں اوں گھوڑے توں نئیں ڈردے جئیں اتے گھوٹ باوے۔ ایں جگ جہان وچ میاں کیسر گرو دا ہک گھر ہا تے ایں گھر دے ہک کمرے وچ او الویندی پئی ہئی۔ اساں لوکیں توں نئیں ݙردے پر جیڑھے ویلے او حاکم، قاضی تے ملاں بݨ ونڄن ݙر ویندے ہیں۔ اساں سپاہیاں توں نئیں ݙردے پر جیڑھے ویلے او بندوقاں چلاون تے بھوئیں تے ٻوٹ مار کے ٹرن ݙر ویندے ہیں۔ اوکوں لڳیا جو گرو ہک ہک بھاؤ دا نتارا کر گھدے تے اجھک تے گھابر کوں اپݨی تاڑی دی مار اتے رکھ ݙتے۔ او اپݨی تاڑی نال ٻہوں ساریاں شئیں دے نہ ہووݨ کوں ہووݨ وچ گھن آندی ہے۔ او اپݨی تاڑی نال اڳاں ٹردی تے تاڑی نال ہی بھئو والی ڳلی وچوں پچھاں ہٹ ویندی ہے۔ ݙو خواجہ سراویں رات دی مانی میز تے لا ݙتی۔ اے گھنگلواں دے سکے ݙکریاں، کالے چݨیاں دے پلا تے ملتان دی خاص ساوی مونگ دے ڈھاکویں ہن۔ توے دی تازہ روٹی سیتی اے ہک چنگیں ویلے تے چنگی جاہ وچوں یاد رہ ونڄݨ والی مانی ہئی۔ انہاں مانی کھا گھدی تاں پہلے والے ݙو خواجہ سراویں میز اتوں کندورا ٻدھا گھدا۔ اوں گروں دو ݙٹھا تے پچھا، گرو اے جھاکے کیوں پوندن؟ گرو اپݨی کرسی وٹا کے ݙوجھی کرسی تے ٻیٹھی ہئی۔ اے جھاکے ہمیش پوندے رہ ویندن۔ جو اڳلا جھاکا پچھلے جھاکے کوں بھریندے۔ اے جھان اے جھاکے نہ پوون تاں شئیں رمزاں بݨ ونڄن تے وت شہر اپݨیاں رمزاں ہتھوں مارئے ونڄن۔ اے شہر وی اپݨیاں رمزاں وچ ماریا ویسی۔ مظفر بخاری ٻولیا، نئیں۔ گرو گرو تاڑی مار کے آکھیا، جے تئیں خواجہ سراواں دی اے تاڑی وڄدی پئی ہے ڳجھاں رمزاں کھلدیاں رہسن۔ اے خواجہ سراواں دی تاڑی ہٹویاں شئیں کوں ولدا اپݨی جاہ تے گھن آندی تے کھنڈدی ہوئی دنیا کوں کٹھا کریندی ہے۔ اے تاڑی وکھریاں ہویاں وستوں کوں ولدا کنجیندی تے وپھلے ہوئے جہان کوں ترسلا ݙیندی ہے۔ اے تاڑی کہیں وی زمانے وچ خواجہ سراویں دی ذمہ واری ہے۔ میاں قیصر گرو اوکوں ݙٹھا، میکوں خوشی تھئی ہے جو توں ہیر دے قتل تے شہر دیاں نیلاں سلھاں دی گھابر وچ ہئیں۔ ایہا گھابر ہی ٻدھ ترڑیں دی ہے۔ رات دے ݙاہ وڄ ڳئے ہن۔ انہاں گرو توں موکل منگی۔ جی سائیں اے ہئی ڈاویں دری جیڑی میں تہاڈے نال سانجھی کیتی ہے۔ یارویں دری گھن کے ول حاضر تھیسوں۔ اپنے دوست اپنے ہوسٹ غضنفر عباس کو اجازتاں ڈیسو رب سونے دے حوالے۔